Ýyllar gelýär şan bilen bir-birinden zyýada, Bu Watanda hasyl bor maksat arzuw hyýalla, Pyragynyň arzuwlary ýetdi bu gün myrada, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy. Essalawmaleýkim hormatly ildeşler! Biz siziň her biriňiziň asly halal döwletli ojaklaryňyza rysgal-berekediň nur bolup ýagmagyny, halkyny baky bagtyýarlygyň goýnunda ýaşatýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini Tüýs ýürekden arzuw edip, Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri bilen bilelikde taýýarlanan Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýar. Geljege ýalkymdyr sargydyň pendiň, Bu goja zemine bakylyk berdiň. Güllere bürenmiş obadyr kendim, Kelamyňdan dana atam Pyragy, Şanly toýlar, gutly bolsun Pyragy! Mähriban ildeşler Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp size hödürlenýän Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäris. Biziň häzirki söhbetdeşimiz beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň ýegeni, Gurbandurdy Zeliliniň adyny göterýän sekizinji orta mekdebiň iňlis dili mollimi Şirin Alymowa. Balkan welaýatynda medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň şygryýet günleri uly dabaralar bilen bellenilýär. Ine, şeýle dabaralaryň çäklerinde hem bilim işgärleriniň hem özleriniň şeýle çärelere mynasyp goşantlaryny goşýandyklary bizi diýseň buýsandyrýar. Eger mümkin bolsa, bir Magtymguly Pyragynyň şygryýet dünýäsi barada özüňiziň alyp barýan işleriňiz dogrusynda gürrüň beräýseňiz. Dogry bellekdirsiňiz Şöhrat mugallym. Özüniň söz ussatlaryny, kalbynyň töründe ýaşadýan türkmen halky gadymyýetiň heňňamlaryndan bäri çeper söze, baý edebiýata uly sarpa goýup gelipdir. Şeýle baý edebiýaty bu günki gün Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan syzylyp çykan Ynsan kalbynyň öçmejek nury atly ajaýyp kitabynda Magtymguly atamyzyň bir bitewi döwlet hökmünde guran pikirlerini biziň türkmen halkymyz şu günki güne çenli berk saklamagy başarypdyr. Magtymguly atamyz, beýik türkmeniň söz ussady, nusgawy şahyrymyz. Onuň şygyrlary biziň sähra jümmüşimizde özüniň anbar ýitini saçýan güllerine meňzeýär. Şeýle hem, Magtymguly atamyzyň şygyrlary diňe bir biziň. diňe bir biziň türkmen halkymyzda däl, eýsem, dünýä halklarynyň dillerinde hem terjime edilip, okyjylar tarapyndan söýlüp okalýar. Bu bolsa biziň türkmen halkymyzyň başyny göge direýär. Türkmeniň akyldar we beýik nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň baý medeni mirasyny ösdürmekde şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza Çäksiz sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Goý Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan işleri rowana ýollarda rowaçlyklara beslensin. Sag boluň Şirin mugallym aýdyp beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin. Mähriban watandaşlar, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp, Size hödürlenýän Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi Magtymguly etrabynyň gözel künjeklerinde ýerleşýän Magtymguly Pyragy muzeýinde dowam etdirýäris. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Magtymguly etrabynyň on üçünji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Näzik Bökäýewa. Siz hem öz okuwçylaryňyz bilen bilelikde etrabymyzdaky Magtymguly Pyragy muzeýine Gezelenje gelipsiňiz. Elbetde, çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminde hem şeýle çäreleri guramaçylykly guramak çagalarda milli medeniýetimize, sungatymyza, edebiýatymyza bolan söýgini has-da artdyrýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Jöwher zehininden dörän Ýaşlar, Watanyň daýanjy atly kitabynda hem Magtymguly Pyragy hakynda Magtymguly mizemez binýatdyr diýen setirler bilen beýan edilýär. Magtymguly Pyragy diňe bir biziň etrabymyzyň, diňe bir ýurdumyzyň görnükli şahyry bolman, eýsem, ol tutuş Gündogaryň akyldary, görnükli şahyrydyr. Biz hem şu gün, tomus dynç alşydygyna garamazdan, öz mekdebimiziň ýörite zehinli okuwçylary, Magtymgulynyň şygyrlary, goşgulary bilen gyzyklanýan okuwçylar bilen bilelikde Magtymguly Pyragy muzeýine gezelenje geldik. Ine, Näzik mugallym, ýaňy öz sözüňizde hem belläp geçdiňiz-de, Okuwçylarymyz Magtymguly Pyragynyň goşgularyny, şeýle hem onuň umuman alanda şygyrlar diwanyny içgin okaýarlar, öwrenýärler. Elbetde, bu günki gün mekdep okuwçylary mekdeplerde türkmen edebiýaty dersini has hem gowy özleşdirýärler. Türkmen edebiýaty ähli synplarda Magtymguly Pyragynyň goşgulary synplaryň dürli dürlüligine görä berilýär. Elbetde, Magtymguly Pyragyny her döwür Her ýaşda okanyňda hem oňa başgaça düşünýärsiň. Magtymguly Pyragynyň eserlerine ser salanymyzda, ähli temalar barada gürrüňdeşlik açylýar-da, olaryň eserlerini okanyňda muňa giňişleýinem düşünýäň. Ahlak temasyny alsagzam, gelin-gyzlaryň edep-terbiýesi hakynda-da, watançylyk temasynda-da birnäçe temalara ýüzlenip geçipdir akyldar şahyrymyz. Biziň hem şu günki günlerde sapaklarymyzda şol goşgulary ýaşlara öwretýäs. Ündew hökmünde düşündirýär, ündew berýär. Okuwçylar bolsa şonuň Magtymguly Pyragynyň goşgularyny uly höwes bilen okaýarlar, höwes bilen diňleýärler, öwüt-ündew alýarlar. Indi bolsa olaryň özleriniň aýdyp berjek goşgularyny diňläliň. Baş üstüne.
Men Magtymguly etrabynyň on üçünji orta mekdebiniň sekizinji A synp okuwçysy Gunça Saparmämmedowa. Bu gün men Magtymguly Pyragynyň Ýar gerekdir diýen goşgusyny ýerine ýetirip bereýin. Menem diýen goç ýigide bir mynasyp ýar gerekdir, arap at ýuwly ýigide syýa gül tutar gerekdir. Ýigit öler il üstünde, janyn berip din üstünde, goç ýigitler söweşende namys bilen ar gerekdir. Bäş gün göwün hoş etmäge, saçak ýazyp nan dökmäge, abraý alyp at etmäge golda bendi bar gerekdir. Men Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň on üçünji orta mekdebiniň sekizinji A synp okuwçysy Melekdaş Gurbanmämmedowa. Jeýhun bilen Bahyr-Hazar arasy çöl üstünde öwser, ýel türkmeniň, Gül gunçasy, gara gözümiň garasy, gara dagdan ile, til türkmeniň, Hak synlamyş, bardyr onuň saýasy. Çyrpyn çar çölünde, Meri maýasy, Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy, Gark bolar reýhana çöl türkmen. Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň on üçünji orta mekdebiniň okuwçysy Nurana Gurdyýewa. Bu gün men Magtymguly Pyragynyň Mert bolmaz goşgusyny ýerine ýetirýärin. Mert bolmaz. Mert ýigit mert ärden öner, Namart asla mert bolmaz, Gurduň gözünde ot ýanar, Şagal tilkler gurt bolmaz. Sözle ün bilen iň tilden, Bilbil aýrar çüte gülden. Yşk adam dogan ilden, Gaýry mähriban ýurt bolmaz. Bu älem ajaýyp bolsa, Dünýäň ýüzi nurdan dolsa. Ozal Taňry rehim kylsa, Ne te, ne jandar dert bolmaz. Bagtym guly akyl-huşyň, Akdy gözden galy ýaşyň. Ellä ýetdi gamly başym, Mundan gaýry perýat bolmaz. Ine, Näzik mugallym, gepleşigimiziň şu ýerinde. Okuwçylaryň aýdyp beren Magtymguly Pyragynyň dürli temalardaky goşgularyny hem diňledik. Elbetde, Magtymguly Pyragy diýlende, diňe bir şahyryň şahsyýeti däl, onuň döredijilik dünýäsi hem ör boýuna galýar. Biz hem size şeýle okuwçylary taýýarlamakda, terbiýelemekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Okuwçylaryňyzyň hem zehini elmydama daşlary ýaryp dursun! Sag boluň Şöhrat mugallym. Biz ýaşlara döretmäge, gurmaga mümkinçilik berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Gepleşigimiziň şu ýerinde men hem Magtymguly Pyraga bagyşlap ýazan öz goşgymy okap bermekçi. Pyraga. Pähim darlygyňa ýetmez gözýetim, Misli düýpsüz umman deýin pikirleň. Sen hakda şygyrlar döretýäs ýöne, Men ejiz gelýärin waspyň ederden. Misli rowaýatlar kitaby ýaly, Setirleriň zybanlarda nakyldyr. Köňülleň nagşyna deňän sözleriň, Ynsan üçin parasatdyr, akyldyr. Ulamalar, goşgularyň agtaryp, Syrly sowallara tapdylar jogap. Sen nesliňe röwşen geljek dilediň, Pyragym, alnyňda edýäris togap. Beýikligiň bilen beýge göterdiň asly halal watanperwer türkmeni. Tutuş älem, meger, özüň bolmaly. Muny belläp geçýär dünýäň köp ýeri. Şirin mugallym Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma goýberilýän Bu günki gün Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimiz gyzgalaňly dowam edip dur. Elbetde, häzirki wagtda hem biziň duran ýerimiz Magtymguly etrabynyň Gerkez obasy. Elbetde, Gerkez obasyna giren badyňa bir zat özüňe çekýär. Tebigatymyzyň al-ýaşyl begresini geýen Wagtlarynda bir dag Magtymguly Pyragynyň daga siňen keşbini syzlamak, şeýle hem bir şol keşpden bir lezzet almak elbetde kalbyňy ylhamlandyrýar. Bu keşp barada aýdanymyzda Magtymguly Pyragynyň daga daga siňen keşbi suratkeş Amangeldi Hydyrow tarapyndan şekile geçirilýär. Bu barada elbetde dürli internet maglumatlarynda, şeýle hem döwürleýin metbugat neşirlerimizde, teleýaýlymlarymyzda hem giňden beýan edilýär. Dogry bellap geçdiňiz Şöhrat mugallym. Bu günki gün Magtymguly Pyragynyň şygryýet günleri örän gyzgalaňly dowam edýär. Ynha, bu gün hem Gerkez obasynda şeýle Magtymgulynyň daga siňen keşbini görmek biziň her birimiziň ýüregimizi joşdurýar. Magtymguly Pyragynyň daga siňen keşbi diňe biz, diňe bir biziň ýüregimizi joşdurman, eýsem, ähli welaýatlardan gelýän myhmanlarymyzy, şeýle hem dünýä ýurtlaryndan gelýän syýahatçylarymyzy hem özüne çekýär. Halk arasynda şeýleräk bir gürrüň bar, Gudrat göreýin diýseň, daglara bar diýilýär. Elbetde, bu hem bir Magtymguly Pyragynyň keşbiniň daga siňmegi, elbetde, bir şahyra bir goýulýan bir hormatdan, nyşandan, bir şony gelip adamlaryň görmegi bolsa, bir şahyryň mirasynyň ebedileşdirilýändiginden nyşan bolsa gerek. Şu pursatda şeýleräk bir goşgy setirlerimi aýdasym gelýär, Ýa serpaý myň, ýa sylag myň, hormat myň, Bu barlyga gelen täsin gudrat myň, Keşbiň daga siňen ajap sungatmyň Keremmi sen, keramatmy, näme sen diýler. Elbetde, Magtymguly Pyragynyň Näme sen goşgusy esasynda ýazan bu nezire goşgymda hem Magtymguly Pyragynyň özüne ýüzlenmek arkaly bir Magtymguly Pyragynyň bir döredijiliginiň umman deýin gi, umman deýin çuň, asman deýin bolsa giňdigini aýtmak isleýärin. Şu ýerde menem bir özümiň ýazan goşgy setirlerimi aýdyp bermek isleýärin. Gerkez obasyna seýledenimde, Daga siňen keşbiň her görenimde, Seniň şygyrlaryň meň ýüregimde, Halypamyz Magtymguly Pyragy. Elbetde Şirin mugallym bu günki gün Magtymguly Pyragy her bir döredijilik bilen meşgullanýan ynsanyň ruhy halypasy bolup durýar. Çünki Magtymguly Pyragysyz göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Indi bolsa biz hem şu döredijilik gepleşigimizi, ýagny Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etmek üçin Gerkez obasynyň Magtymguly adyndaky üçünji orta mekdebine tarap ýola düşeli. Parhyn bilip adam bilen adamyň, Gözel Gerkez ile goýup gadamyň. Akyldarym, özüň ýagşy zadamyň, Kyrk çilteniň birimi sen, näme sen? Hormatly ildeşler! Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp size hödürlenýän Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etýäris. Biz häzir şu söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde ýazga geçirmegi makul bildik. Men Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Magtymguly adyndaky üçünji orta mekdebiniň taryh mugallymy Gültäç Meretgulyýewa. Ynha, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew atly öňe barýan Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni şanly senelere, toý-baýramlara beslenýär. Ynha, hemmämiziň bilşimiz ýaly, şu günlerde Balkan welaýatymyzda Magtymgulynyň şygryýet güni, şeýle hem medeniýet işgärleriniň baýramçylygy uly şatlyk-şowhun bilen, dabara bilen dowam edip dur. Bu baýram Diňe bir Magtymgulynyň, ýagny şahyryň baýramy bolman, eýsem-de tutuş ýurdumyzdaky zähmet çekýän medeniýet işgärleriniň, aýdymçylaryň, sazandalaryň, şahyrlaryň, suratkeşleriň we sungat işgärleriniň bir çekýän zähmetine bir goýulýan hormatyň nyşany bolup durýar. Magtymguly diýlende, on sekizinji asyrda ýaşap, geçen Özüniň ölmez-ýitmez şygyrlary bilen halkyň arasynda häzirki wagtda hem hemişelik ýaşaýan akyldar şahyr göz öňüňe gelýär. Magtymguly diňe bir şahyr bolman, ol türkmen halkynyň ruhy baýlygydyr, ruhy ýolbeledidir. Magtymguly Pyragy öz halkynyň derdini duýup, halkyny agzybirlige, bir döwlete birleşmegini ündäp geçýär. Magtymgula goýulýan hormat, sarpa, elbetde, türkmen halkymyzda däl-de, bir dünýä derejesinde hem alnyp barylýar. Magtymgulynyň goşgularyna watansöýüjilik, ynsanperwerlik, bir ýaşlary terbiýeçilik ähmiýetinde, bir halal zähmet, adalatlyk erş-argaç bolup geçýär. Magtymgulynyň goşgulary diňe bir geçmiş barada däl-de, eýsem, häzirki döwür barada-da, geljek barada hem baglanyşdyrylýar. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyňa, beýik akyldar şahyrymyza uly hormat goýulýar. Onuň ady bilen baglanyşykly dürli baýramçylyklar geçirilýär, heýkeller gurulýar. Onuň eserleri, şygyrlary dürli dillerde terjime edilip gelinýär. Bu bolsa biz bilim işgärlerini, ähli türkmen halkyny şeýle bir buýsandyrýar, joşdurýar. Ynha, şu pursatda bir şeýle zatlaram belläsim gelýär. Şu Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän bilim ojagynda zähmet çekmek, onuň giden ýerlerinde gezmek, onuň alan howasyndan dem almak hem meniň üçin bir buýsanç diýip hasaplaýar. Biz bilim işgärleri, ýagny mekdebimiziň mugallimi hökmünde şu Magtymgulynyň döredijiligini hem öz geçýän sapaklarymyz bilen baglanyşdyryp, bir çagalary terbiýelemekde, olary ylym-bilim bermekde esasy ýol görkeziji bolup hyzmat edýärdi. Magtymguly atamyzyň şygyrlarynyň köpüsine ser salsak, ine, on sekizinji asyr taryh bilen, türkmen halkynyň durmuşy bilen baglanyşykly, şo döwrüň bir dagynyk döwürlerinde bir türkmen halkyny bir bitewi döwletlige, agzybirlige çagyryp, şu halkyň agzybir bolmagyna gaýduwsyz edermen bir watansöýüji bolup ýetişmekleri üçin hem özleriniň eserinde köp maglumatlary beripdir. geçýär. Me biz hem öz geçýän sapaklarymyzda şu çagalara öwredýän şol döwre degişli maglumatlary öwredenimizde Magtymgulynyň eserlerini giňden ulanýar. Magtymguly ýaňam aýtdym diňe bir şahyr bolman ol nesillere häzirki wagtda hem bir terbiýe ýo ýol görkeziji mekdep bolup hyzmat edýär. Onuň goşgularynyň köpüsi häzirki wagtda hem ýaşulularyň arasynda-da ýaş kiçileriň arasynda-da bir edep terbiýe mekdebi bolup biziň häzirki günlerimizde hem halkyň aňynda egninde mydamalyk ýaşaýar. Ynha, şu pursatdan peýdalanyp, bize okamaga, döretmäge, işlemäge giň mümkinçilikleri döreden Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza, milliligimiziň, medeniýetimiziň hak howandary, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunmyzy aýdýaryn. Gahryman Arkadagymyzyň, şeýle hem Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jany sag, belent başlary aman bolsun! Il bähbitli ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin toýlarymyzam toýlar ulaşsyn. Sag boluň Gültäç mugallym beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin biz hem Magtymguly Pyragynyň Hor galmasyn puştma-puştum berkarar döwlet islär nip ýaş nesillerimize bir berkarar döwleti arzuwlap giden Magtymguly Pyragynyň şeýle ajaýyp zamanasynda ýaşatýan Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýaş nesle bilim, terbiýe bermekde alyp barýan işleriňizde diňe rowaçlyklaryň hem-de üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etýäs. Sag boluň! Hormatly ildeşler! Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanan Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Gepleşigimiziň ahyryna. Biz size ýene bir ýola berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny tüýs ýürekden arzuw etýäs. Bakan ýerine bagt bolup seretýän, gadam basan ýerinde gül-gülzarlyk döretýän Gahryman Arkadagymyzyň göwünlere gül bitiren, galamlara dil bitiren hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun, tutýan il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleri Mundan beýläkde diňe rowaçlyklara beslensin. Sag boluň.